koranche donate wia so many here wia 227 nkobatebie nonye kera omonto narue 20 shillings I I tinimaeti gose ng'aki ka togocha goika eculture eye okotebia abanto ng'a to donate to toa aba number because you are going to also come and witness the work tari ng'a okoeu chibesa abanto mbare omanyete bagosangereria chibesa bachikorire lakini this one we are challenging you people moche on the ground

So rero ntagete gokwanera igoro yoko ignite a flame. Oko ignite a flame ekeusi kare baria mwarenge korugera chinko moinyorete ekero tware koruga gotware gotumia amasaku ekero ogochaka omorero gwatumia risaku kobeka omorero nario oroke. Lakini iga iga abanto baria more advanced mobwate egas, ntobwate epilot. Epilot yagataya nkarora ase egas kabekire iga, kaganyete ekebiriti goke. You understand? Kare ense ye egas, eh, kare hidden somewhere. Kaganyete omonto agake ekebiriti iga goke. That is the question ntaete young people mweborire rero buna ase oikaransete inki keria gegocha kenyare gogwokia gekorusia ase ore, inki ng'o ogocha abanto baria ogotara nabarabwo, abanto baria bagogwokia bagogo ignite bagwokia omorero orugere gose risaku riria okobeka omorero bwoke gose igo obwate abasani bagokorimia omorero buna okamtu fulani atebire ng'a ogosambwa abanto baria ogotara nabarabwo Nabo abande bagokorimia ng'aki bono ndatebe eframe ekegusia. Onye omanyete eframe ekegusia nteine ang'e ng'aki eframe ekorokwa ekegusia. Bagokorimia omorero kabisa riria gwatakire gwoka iga ba bakore ki? Bakorimia. Fast forward inche gwekwanera inche bweka omonyene nchake estory yane, I am a product of omo my father Japheth Ongwenyi because tata anyorete omonto akamotongia. Nabwate eidia, akabeka eidia eye yarenge ase egete ekirete iga, omonto agacha orenge omosongo agoteba, Tata antebeti ng'a nomosongo egete anyorete. Omosongo oyio akamoaka ekibiriti akamokia eflame, akamotebi, Inchuo nkobunde ise obe omwalimu. Tata arenge in poverty aria gisima. Tata akaimoka akagenda ase omosongo oyio, obe ase riria abakoroni baria bachete. Bakamobundisa, bakagokia bagokia etaya yaye, bagokia etaya yaye ekagera, agokia chitaya chia abana twenty one, na abang'ina bane. Omosongo oria agachenchia obogima bwaye. Ekero tata a- achete agesoma egesongo agachaka koba omwalimu, self trained, baria mbare kogenda college, aiboretwe nineteen twenty six. Bakamenya gocha bakaumerana nabagaaka bande abasani. Abasani baye bagateba, Oyio noboti, tiga toche amo, tochake ebiasara. Ebiasara ase abanto baria abakoro morabimanye gose mokoigwa ebiasara biare korwa Gesima Power Mills kare sana riria bosongo yarenge in the sixties. In fact eye company yabo tata yachagete nineteen fifty four from what I see in the newspaper. It was even one of the companies that was featured the upcoming company. Bakabwatana abanto batano bagokanie ntaete omonto antebie flame ekegusii ng'a kio ekerogwo ki'omorero, omorero yaani omorero nore ase gete osore bagokania omorero abanto batano bakarosia ecompany eywo ecompany eye ekaba very very successful company bagachaka koonia amaguta, bagachaka koonia chisigara, bagachaka koonia amarwa, bagachaka koira chigari chikoira emechanga, bagachaka gotransport Amarwa korwa Kenya Breweries korwa Nairobi ba supply gusii ebiasara biria bono ekero ngokina nkanyora ng'a ebiasara bia tata ebiabwatete sana and am a product of that today because abanto baria babwatanete batano bagokia eflame so young pipo ninu I always target you.

bang'u bono ndatebe, bamosioma, abana ba momanyi, seito aria abanto baria abaamate baane, eh, abana ba naende ng'orare ang'a, omonyoro, abana ba bosiire, bono nabo tore aria nyandoche ibere primary school abana ba mogaka, nabo tore aria nyandoche ibere primary school twensi twensi primary ase togochakera, twaba groups twenyora ororo, lakini abagaka baria bande banyorete omonto akabatongeria. Yaani omonto ogambora ogontebia eframe, ekegusii onde, omogusii onde taiyo ase abanto aba bare iga antebie ekegusii. Omonto agacha agatongeria abagaka bande gose abaibori bande etaya akabatebia rusia abana nyandoche ibere, ira abande gochia aria bosongo. Tokaimokiwa abana bande buna intwe, abana bande ba mogaka, naende ng'a bono orusetigwe nka aria. Tokairwa aba aria Kisii Primary, otwarenge nyandoche ibere class eyemo omoragori, Mrs. Jane moragori nere orenge omwarimu oito o class one. Bono nomwalimu o Nsare nere omwalimu bw'enasari. Omonto agacha agatongeria abaibori inko aria aria nyandoche ibere ng'a akabatongia omorero akabatebia ng'a ira abana gochia Kisii Primary. Naende tokenyora Kisii Primary, naende amatuko make igo tokirete naende bagoteba ng'a yaya abanto rende bono ase tata tata nabwate abanto bare komotongia omorero. Bono ntori gotiga abana aa Kisii Primary yaya tongia omorero, morero ochire yaani somebody who burns your flame. ire abana chiboarding school, abana tokaimokigwa abaari nyabururu, abande abaari chierio, inchori, eronge, eyio nesukuru ende naende tokabekwa amo. Korwa abwo bono, kore amatembe rende abana basome ng'a eboarding school nabo abana bagosoma buya bagende bachie kogenda chisukuru chingiya. Togakora rende inche nkagenda gochisironga abana bande bakagenda. Torochi tokoba grouped, tokonya koba grouped, lakini buna mogenderete koba grouped, ogwachakire korwa efamily, gwacha korwa eprimary, gwacha gocha esecondary, kwamenya gocha oori ecollege, aya aya aya, naende tokirete make iga omonto onde oko ogotongi tata omorero ng'a yaya chisukuru bono, siku hizi abanaaa abande eywo nineteen seventy eight, my brothers baretetwe america iga nineteen seventy eight. Abana ribaga babe bakoenda eyunivasiti ya Nairobi, tiga totome abana gochia ke- gochia America, omonto ochire naende omobekire eframe ende ng'a ah toma abana gochia ching'umbu, chi- chiunivasiti echi chia Kenya bono bo- ndo- ndokari. Oore naende obwekire abana gochia ching'umbu omonto omotongirie omorero, otomere abana gochia ching'umbu. Naende amatuko make igo oo, ng'a yaya abana baria batagete tigochia university ya Nairobi, onye America teri kobaira, tiga tobatome gochia eh gochia kwerende gochia Bohindi. Naende tata omonto onde akamotongia omorero, akamotebia, aa toma abana gochia Bohindi, ntebie flame, timanyeti ng'a naki motamaeti, omorero ekegusii na egekong'u, omorero mh, omonto onde naende agacha akamotongia omorero ng'a ira abana gochia Bohindi, abana bande ba tata bakairwa aba aria Bohindi. So omonto oyio akamwokia omorero. So torochi rende omogaka oyo nabo akonya gosuka. Omonto naro ororo okogwokia omorero. Abanto bande eri tata ere akonya gwokigwa omorero ataete koro arue obotaka ime, abande baumoreire amache. Abande baka aba chakere na abana bamwabo bono gocha gocha, chakera gocha abaamate, chakera gocha abanto agokora nabarabwo ebiasara. okonyora ng'a omonto nare okonya gogwokia omorero, oyonde oche okoretera ebeseni engima okoumorera amache okorina. Ekero abande bagotumia ama ama amasaku gwokia omorero, abande bagotumia ignition gwokia omorero egasi, omonto nare ere okorete e- e- equerende engima ebeseni engima oumorera oumorere eproject gwachakire oumore amache. Aya, mwamanya kogenda mwaikire chicollege bono. Ekero more chicollege, mogocha mwaumerana nabanto chicollege. Ekero ore ecollege bono nari ogochaka korigia abanto baria bagogwokia omorero. Tari abanto baria bagokorimia, because abanto baria bagokorimia omorero nobo bare, batagete bakoumorere amache ebeseni engima, bogocha goteba oboka okonyora orimete pi young pipo. Kwarorire? Gokorwa ororo gwakora ecollege gwacha koumera abanto bande emeremo. Ase emeremo, momanyete abanto baria morikire nonye niga nkenya emeremo ende yonsi obwate. Nobwate that kogoaka, otagete ache akomorere amare amache ebeseni engima eh, akomorere amache ebeseni engima amake sure ng'a omorero ogo orimire obutwe emeremo oirane nyomba. Abanto baria bagokorimia omorero. Aya, tomanye gocha bono twachire iga iga totebe twachire iga iga America. Toche gose twachire iga iga Facebook, toche twachire WhatsApp, ntobwati chigroup ao ao. Iga chigroup echio buna moroche torema aa, abanto mbaro ororo batagete gokoumorera omorero, aba I mean gokoumorera amache. Gose gwachakire egroup bono ngokwana more gose kwaumoreire kwaumo kwaumeire abanto maa, mogenderete kogamba ebinto, mogenderete koros koyagacha, abanto bande bamanya mbachi babwate ebeseni engima, bakoumorera amache barigia omorero. Konya gwatongirie omorero. Omanyete omorero noro oko... Nang'endete gokwana iga, omorero noro okogera oruge, omorero noro okoorora okogera onyore etaya. Aye bono ogochia gotongia omorero igo riria obwate aga- agapilot gake igo, omonto onde oche okorimia, obeke amato iga orimie iga. Ogochia gochaka kende obeke amato iga orimie iga. You understand? I have given you my personal story ya tata, buna akonya go- gotongeria abana baye Etaya omonto agochoma tari ng'a ongwenyi chisukuru chiatokire Amerika, ongwenyi chisukuru chiatokire Bohindi, ongwenyi chisukuru chiatokire ase gete, ongwenyi yaani ere bono etaya abanto mbare ororo bakoncha komotongia etaya. So minto young people, abana kobua mono baria more between the ages of eighteen. And that buya buya buya nonya namakongo aria are willing ko learn amakongo nare are amaya aro tari konya kondama agoteba buna ng'aki omosubati oyo gaki tiganya gotoa omokia iga tokore na inche na omonto onde obegete ombegete omokia inche ne product ya tata tari eproduct yonde bwensi ntata ombegete omokia gose ntata ogerete ng'ete ase ng'egete iga iga monto tachieti komorimeeri omorero oye mono abande emeremo emeremo emeremo emerero eyarimetigwe bakaumorera amache are ne ice Bono iga is snowing. Abande abaibori baino baumororetwe amache na ekarayi engima mbanye korwa obotaka ime. Abande mwa baumororetwe amasakwa toroche amasaku nomire amasaku omire nari bono are tayari ochi gotongia omorero. Omonto onde agacha akabwata amache na aise akaumorera akaumorera omorero obo bono abaibori bago mbachi korwa obotaka ime. at the most nabo bagokorimeria omorero yes Lilian abamate nabo bamaete korimia omorero lakini egento Lilian let me tell you something about my father my father is my greatest hero egento tata akorete at the time tata ga ato- atobegete ase compound gete tori korwa compound eye because he was the first generation ataete korwa obotaka ime what he did

tochi koenda aa aria gosii tochi konya gotaya aya emechie. Ani omogaka oyo iga amanyete ng'a nabo mbana bao bakorimigwa emerero, omwana oyo aa aitwe omwana nabo akorutwa nonye na egesima ime, because bono orache omogaka oyo endamwamu eye moroche. Baroche ng'a omogaka oyo, ng'aki agenderere iga, omwana oyo nabo akobwatwa arutwe egesima ime, bagocha ande gokoa asara, eh, naki gwateba then coastal Kenya. Omorero omorero oyo naro ntaete mbabeke in fact aye young people ninu ngotebia bono iga omorero noro okobekwa naende osa korigereria abanto baria bagendererete nonye nkenya abanto baria barenge abasani ba moi abanto baria barenge abasani ba kibaki abanto baria babwate obosani abanto baria babwate omoamate. Nabo bagotongigwa, ekero ogotara nabanto bagogotongia omorero, nabo bagogotongia omorero eflame yao yarorekana bright. Orochi buna mbegete chianga echi nkororekana ande very bright. Oyo nomonto ontongeti omorero korwa Kenya agantongia, buna ande iga ng'- nangosmile iga. Oyo ntato ngwenyiogerete akandete iga iga America bono ng'ikaranste egari yane ime, egari yane ime, you know okogora egari back in the day. It was like a dream. Tari bono kera omonto abwate egari. Back in the day, omosubati gotwara egari agendie egari yaye was like a, a, a life goal. But you know what my father did? He protected the flame. Omonto takorimia omo- omo- omo- omo- omorero oo. Abanto baroro bagokorimia emerero. Hmm? Abanto mbare ororo batari gogokwanera positive things. Igoro nabatebetie ng'a ekero ore married, ekero ore married tigonya gokwana otebia abanto igoro y'omosacha oo, tigonya gotebia abanto igoro ya moka oo. Abanto baria bakoira amang'ana barangeria omosacha oo batwistie amang'ana, abanto baria bakobwata amang'ana aria batwistie amang'ana barangeria moka oo. Tiga kogamba omosaa esecret ye marriage engiya nokogamba amang'ana ao nomogaka oo. Ikaransa iga morigererane iga mogambe inweka. Nyoko biero takobagambera kiina kebe. Iso biero takobagambera kiina kebe. Ekero mokoenda getanda mwachikoba ninwe mweka babere. Ngiya ekogera mokobeka abanto bande korwa isiko. Abanto aba bare korwa isiko nabwo bagokorimeria emerero, mama omino amachuma onye komenyete mama omino nyomba, na bagokorimeria omorero obere obotaka ime. Amasase yono mathe oria bwanchete nyoko oria okoiborete omuya, na bagokorimeria omorero. Abasani baria ogotaarana barabwo nabwo bagokorimeria ekegenga keria bakobekere amache bakoumerere iga ba make sure ng'a o make sure ng'a tori koimoka korwa aria asore. Abanto baria ekero obwate chiplani ogochi kobatebia buna Ng'a nintaete gosimeka ebiasi bono naroche my sister osimekire ebiasi iga aria o harvestire ebiasi ekero are gochia gotebia achie gotebia omonto ng'a aye Marieta nintaete gosimeka ebiasi iga iga mato ogotebia ng'a iga aria biasi mbikwama okorimeria omorero eriga eria ase obogima bwao ekero kwaumeranete na abana college abande mokaumerana primary abande mokaumerana esecondary abande mokaumerana iga iga America abande mokaumerana ekanisa abande mokaumerana ase chibaby shower. Abanto aba ogotaarana barabwo abanto aba okorokwa your friends, ngogotongi bare etaya, gose bagokorimia etaya. Abanto mbare ororo egasi yabo nokonya gokobeka amate iga barimie. Gogochi gotongia etaya barigia amate babeka barimie. Onye mbari korimia na amate bauta. Ek- ekebe ya gwatengirie goteta orore e- e- elight nang'ai iga iga iga na Ame- America naikire, omonto oche okoutera orimie. Inse chire nabo akoba nonye moka oo. Inse chire nabo akoba nonye nomosacha ogo. Inse chire nabo akoba omosani. Abana bamino, siblings, your brothers and sisters, your own brother, Cain and Abel. Omwana omino moiboire inde eyemo nabo agokorimeria omorero pi, akoumorere amache naende tabeke amache oka, abeke na ice. Abana bamino nabwo number one bataete bakorimeria omorero. ase eng'encho y'endamwamu. Abaamate nabo batagete ba make sure ng'a omorero oo orimire tobasa gwoka um, ba make sure ng'a tori go- kogo progress gochia ande onsi. Onye na egroup eye nigo ere abanto mbare ororo bamanyete ng'a omosubati oria togotiringa egroup eye to make sure egroup eye ya- yasiekire. Naende iroka abagusii bono ntorarete egento eke giokoodimeria abanto emerero, Omonto ochakire egento ekiya ekiya ngokonya are community, omonto ochakire egento ekiya ekiya ngo promote are buna bono nkobata itoru chibesa chiabana, omonto onde omanya gocha na ebeseni na amache ere aise oumorere eproject to make sure your own family your own family will destroy you. your husband, your wife, your brother, your sister. Abu nabwo abanto abatang'ani bari bagokorimeria omorero. Abanto bari ba ochi gotongia etaya iga bacha banyetakanyaga. Nabo bakorimia ekebeya. Nabo ba e light eri obwate on the inside. Nabo bakonyerimia bo make sure ng'a peni tabasa gochi goikaransa gari ime akwane. Inki akonya gokwanera Facebook, akonya gokwanera igoro ye family yaito. Obochinga abwate atige nabo nabwo abatang'ani bakonya korera Ng'ainki agokora Facebook ng'a tiga tabwati kende agokora? Mbatageti ogenderere bono onyore chistar echi chinkare konyora iga Facebook chikondetera chibesa. Chistar nchira moroche on the right iga iga kuna chistars echi mong'e chistar. Abairi aba mbatageti Facebook eng'e chibesa echi abanto bande bakoeu chi Facebook ekero mogokora live. Abairi aba mbatageti ochake ebiasara bigenderere. Abairi aba batagete obere nyomba oikaranse onyakorera, ebatagete bakorimeria omorero. Rero baeletwe totaete gokwanera abanto baria ogotaara na barabwo bataete bakoumorera amache na ebeseni, bataete baire ebeseni ere na ice barimie omorero. Abanto baria bataete goko make sure ng'a mbari goko grow. Abanto baria ogo spend time na barabwo ngoko encourage bare, ngoko discourage bare, eh? Abanto baria ore connected na barabwo, are they helping you become better? Onye kore negative on your bank account, onye kore tobwati erent, onye kore tobwati eschool fees, eh? Iga emineti ng'a abanto ogotara nabarabwo banto aba mbare gogokonya. Eh, chifacebook group echi chire iga iga togocha buna intwe twachire iga iga America, igo tobekire amo ase eng'encho tomenyete amo, tobekire amo because nabo tore efacebook group, tobekire amo ase eng'encho nabo tore abagusii, echio chikorokwa chicommunity. Ase ecommunity yago, abanto mbare ororo bagogwokia omorero. Abande nao bare bagokorimia, Eh, rigereria kabisa, young people, rigereria kabisa onye gotaete orue ogotaka ime especially onye gotaete okore something for your family, onye gotaete otware a successful marriage, onye gotaete otware a successful business, onye gotaete otware a successful career, rigia abanto baria bagokorimeria omorero. Naroche abanto aba bagokwana ogotera gwa kamutu fulani, bagoteba ng'a kamutu fulani oo o degrade ria abasubati. Aye otagosokia ogotera kwao torora ogotera okwo kwao ng'aki gogocha koria gokobeka abasubati igoro. Onye kamutu fulani ere gagosokia amatera aye ogo degrade abasubati, ng'aki aye otakoraenda orarigie ebandi yao, origie chikamera mani chiao, origie abanto baria bagogoterera, aye bono osokie ogotera orusia okwo gwa kamutu fulani okobe.

Kamutu fulani iga arejwe ebisibo gotera koria gwachete buya sana, abasubati oroche bakonya babeire abakayaya iga, babwate abasacha b'erenti, babwate abasacha ba b'etuki, babwate aba aa Kamutu fulani. Bono Kamutu fulani arochire orosirie ogotera kwaye mwamanyire gocha mwachakirete ng'a ogotera koria ebisibo na ogokayaywa abanto mbaroro bagokorimeria eflame. Identify, young people, identify those people bagokorimeria eflame. Naende tiga ngotebi, your brothers and your sisters, eh? Tari barabwo bagocha gogokonya ng'a ng'a ng'a bako, bakosugume. Yaya yaya gende gochia ekenyoro gende gochia ekanisa your brothers and sisters you are born oiboire to a family and you die to your family ekero okoiborwa from day one igo ore na abana bamino ekero ogokwa

of, of, of 2020 there is no other musician ogosokia amatere buna kamutu fulani naende eriri bakonya komogamba naende na amatere ande akonya gosokia inche nere ngotegerera kera rituko kamutu fulani nere nyegenete number one inche bono ne consumer ya kamutu fulani number one number one inki abasubati aba bono ebisiba ebisiba abasacha mbarenge aye gocha komera igoro naki etopic nakwanerete ng'a abasubati aba ebabwate abasacha mbare goisanekana mosacha omo Omosubati abwate omosacha aa, otiga oyo, oba noyo otiga oyo, otiga oyo oenda noyo, ng'a- ng'a- ng'a- ng'aki emessage ya county fulani yarenge mbe, ng'aki ego degrade abasubati, eh, tari ng'a ego degrade abasubati, abasubati be degradeti, bagotara bosa maf- county fulani otakora ase okia okomo gwogo- gokobeka chianga chinka yaye abanto bakobeka chianga chinka yaye bisike abasubati eh. So rigia embarambamba, embarambamba nere he is working hard. Embarambamba oroche ng'a ye agochia ochia kogora ebitambaa biria ochia gosona chianga chiria. Embarambamba oroche buna agosoa amatoba aria ng'a ogose ogochia omosiberi chianga chiria, chianga chiria chikare gose mochie moramborere ng'a chianga chiria iga akobeka rimo bono otuguta. Embarambamba mbora bono eshow eria kera omonto ontomeire abakamba, abaikuyu, kera omonto ontomeire ogotera kwa embarambamba ng'a mkisii wenu mkisii wenu he is doing something with his himself. egento twamotebeti ng'a tabasa gocharoka agwo abuneke omogongo he is doing something bono aye ebori korwa eprimary abasani bago mbarabi korwa esecondary abasani bago mbarabi korwa ecollege abasani bago mbarabi ase ogokora emeremo abasani bago mbarabi ase ecommunity ore abasani bago mbarabi. Ase on Facebook gaiga ekero tore iga iga Facebook ing'we omosani oria ogogotongia etaya ogotebia ng'a eh my God you are doing very good eh omonto oria ogogoaka omorero iga oko ignite lakini bono tore surrounded na abanto bagotorimeria mwaroche estory gete yarenge Facebook iga iga abana bamwabo omonto ataete gosamba omwana omwabo omosacha akoita ng'ina ase eng'encho yoborimo. Abanto bamino eh, nabwo bagokoumorera amache ba make sure ng'a eh, omo- omorero oo orimire pi naende omanyete abaare morero tore korima abaare ekero kware gochiburu kiku- komorero eh, the- the ultimate yomware atararu nyomba make sure ng'a omorero torima ebagoteba ng'a abaare baria emeremo ya emere emerero ya- yarimeti mbachieti gokora good in life. Inche bono my dad ng'a inche atotongereti etaya. unless inche iga iga west Hampton nchake konywa amaru, unless inche iga iga America nchake konywa amaru, unless inche America iga nchake koba ebisiba, aba ebisiba na abange abasubati mwabeire aba tayai sana, tegerera ogoteera koria gwa ebisiba, ebisiba na omosubati okonya korari buna kera omonto ekenyoro ere tabwati masikani ase omobere oye, yakoenda iga iga ogenda ogenda ogenda mh. Tata agantongeretie etaya erinde inche oborabu obo ncha gocha iga iga buna ngokwana Facebook live iga iga. Rigia omonto oria ogogotongeria etaya, omogento kiomo kiomoerio, ntaete mbatebi onye financial light otagete origie, onye na abana origie, onye na emeremo origie, rigia omonto oria ogogotongeria etaya. Bono ntaete gokwanera abanto baria motari koragera buya, onye gotaete ochake koragera buya, Inchuo ngosomie igoro yokoragera buya. Noroche? Eye nendagera yane mbwate lunch, eye yoghurt mbogoreti iga iga. Kera rituko nkobanga endagera yane, onde tandime erieta yane yokoragera. Eh, chigrapes mbegete iga iga, chicontainer ogorete obegete tayari okochia koragera, onde takoremi taye eye, endagera eye onde takonywera gose iga iga. Eye nechae, eh. Eye ne spinach ere iga baby spinach ekarangire buya na amabere amarito kabisa whole milk organic milk. Eye ne apple, eye ne lunch mbwate, eye ne embori mbegete iga iga, embori omosori ne ne ne ne ne ebiasi. Kwarorire? Alafu na amache kokora koragera endagera eye yonsi pi inywe na amache. Bono Onye gwataete ng'a okerie omorero bw'okoragera buya, toroche aye nobwate chibesa kwabeire professional, your surgeon, your doctor, lakini tomanyeti koragera buya. Nabo ngogotongeria omorero oragere buya, ngotebie ng'a you plan your meals this way, you you plan ahead of time nki okoruga, nki ogocha korima mambia, goika orosie emenu ya whole month. Tori koruga ng'a kwaboka gwataboboka every day ng'a nkoruga ore no. Igo okobanga a whole month ng'a inki okoruga ituko gete ituko gete inki okoria. Maambia bono maambia rero Wednesday next tomorrow nimanyete ng'a ngocha igoro nariete shrimp and rice ne ne ri ri ri riembe ne ritoke obangete nagorete avacado maambia na avacado obangete onye onye ne e oko eat well riria omonto agokeria etaya. Tiga gotara nabanto bagokorimia ekegenga, bakoumorera amache, omorero kogwokire iga nyomba mwao, kwanyuomire omokungu, omokungu ataraika ika nabeke nonye ne enyonga nse, omonto ochire omo- omorimiri, omonto ochire omogenkire, omonto ochire omotebirie ng'a nyarebe iga are iga, because abanto baria ogo surround yourself with, tiga korimia ekegenga gi- e- omorero omokao, tiga korimia omorero omo- bwa omosacha oo, abanto baria bare close to your fire nabo bakorimia omorero. abwo bare aba chispouse, abwo bare abana bao, abwo bare abaamate, aban monto takorwa Florida ache korimia omorero New Jersey, omonto okong'iyia emeremo na omoamate one iga iga, nere okondimeria omo- omorero. Reach out to people who are progressive bakobwate okoboko o- o- om- etaya yao yoke. na aye bwagache omochie oo okorora ng'a oyo nomochie o nyarebe, na aye otware ebesa yaye ogoteba ng'a ebesa yao ya kogambera yagotebia ng'a genda orakore gento gete, na aye oire abana bao chisukuru chingiya, na aye osomie abana bao chicollege buna babo tata batosomete chicollege, na aye kaa omwana oo acha goika acha gokwanera korwa Dow Jones, omwana oo acha gokwanera korwa chicompany chiria chinene chinene, abana ba abande baino abana baino nobagocha gotwa gokwanera korwa Washington DC. Lakini onye gotigete abanto ekenyoro bagokorima erieta aya, taya y'omochie oo tegwoka, onye gogotiga abanto baacha ne chibeseni baumorere omorero gwokirie amache by allowing abanto gocha chi relationship chiao. You have to light your fire. Onye tobwati onde ogogotongeria omorero, if you don't have anybody who can ignite you, ignite yourself. That is the challenge. Bono iga, I am igniting myself. Onde taiyo ogompaka eria endagera eye. Endagera eye inche nkonyepack inche bweka. If there is nobody ogokoini- oignite, ignite yourself mpaka omake sure gwaikire ase otagete koba. Set your goals. Baria ng'aki agoteba baria rende batabwati ekere gio- giatoka, ekere?

Ekero bagochia emeremo gose bakora out okomanya ng'a rero yachire down. Be that person ogwokia abanto bande emerero. Don't be the person okorimia abanto emerero. Be that person ogwokia abanto emerero. Ignite somebody. Light somebody. Tiba mogote ng'a gotera gokwama kamutu fulani nokobe anga ama gotebi abanto ng'a kamutu fulani iga abwate 10 10,000 subscribers ase omo- omwana omogusia ogotera ng'ai abanto aba 222,000 muri iga iga facebook inki gekogera motara subscribe to come to fulani's channel omwana oria gagotera mwategerera amatera mwategereire mwamorusirie amagosa have you subscribed if you want somebody to ignite you naye ignite somebody tongia omonto aka omonto ekebiriti mwokie omorero

That is why abaibori kare bagatokaniri ntobasa kogenda emechie. Abaamate nabwo bagokorimia omorero. Oroche ng'a nabasani bare, okonyora baumoire amache ice ba- basarire egesaku kiao. Ogochi goteba bokonyore mokao ochire, abana bachire, chiombe chiakure, kende nkeiyo because bono ribaga bagokobekera risaku bwoke, ribaga bagogotongia ekebiriti bwoke, omo- omoga naye obwokie omochie oino, obatagete ko make sure buna bakorimiri buna ebigenga.

it's like everybody was fighting i don't remember ng'a abanto ekenyoro iga ng'a abanto bare happy people were always mad kare yani banto mbare ko mbare gotwara party for nothing okonyora ng'a abanto bare mad rioka so let us change that culture it is part of our culture tobwate ebitina rioka rioka tokonya gobeta abanto ebite tokonya korimeria abanto emerero but you know what intwe bono ekegori eke